السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے تو سارے سارے یار دوست احباب سارے پیارے پیارے ویور تندرست ہوسن فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے دے نال تھوڑا بھرا آ گئے اپنا سلیم کھوکھے اللہ تے ماشاءاللہ سنگت کھوکھے دے تے پہنچایا سے حالی کیتا کچھ بھی گیا نہیں صفائی صفائی گیا نہیں کیتی تھی میں باہونے آ کے کھڑے ہیں تو میں کہ اپنے پیارے جے محبتاں کرنا لے سنگت ساتھ اب آپ کو نا سارے پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے آلے کو اپنا دیو ویلاگ پیارا جیا دبنگ ویلاگ تے خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے نظارے تے جتنے بھی یار دوست اب آپ ساڑی سنگت نوی نوی آئی ہوئی ہے ساڑے چینر تے ساڑے پاک ویلیج لائف دی آواز تے ایک مرے سو جلدی جلدی سسکرائب بیل ایکن گھنٹی بھی نال پریس کرے سو کیونکہ ہر آون والا نوٹیفیکیشن تو کو ملسی رہندا ویلیج لائف دی آواز نال خوبصورت جے سرائیکی ویلاگ ساڈے تے باقی انشاءاللہ تعالی ایویں تساں نال جڑے رہسو محبتاں کریندے رہسو سلیم کھوکھے والا تو کو دکھیسی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اپنے خوبصورت جے تے ویلکم بیک تھی گئے تو کو سارے کو سنگت تے ماشاءاللہ سا اپنے ویلاگ دی طرف آ چکے سے پتہ نہیں میرا چہرہ تو کو کلیئر آندا پے کہ نہیں آندا پے کیونکہ میں کیبن وچ کھڑا تھیا باہر روشنی سورج دی ہے کیونکہ سورج اس سائڈ تو نکلا ہوئے تھا تے باقی سورج ماشاءاللہ پیاری پیاری کرن ڈیندا پے نظارہ ڈیندا پے خوبصورت جیاں صبح صبح دا ٹائم ہے آ گیا سے گھرو باہر روزی روزی روٹی تے روزی روٹی کرے سو اور ولاگ بھی بنے سو سجن ساتھ اب آپ کو ولاگ بھی دکھے سو سامنے اس جگہ دے نا اے اے چیک کرو پیاریاں پیاریاں بدکاں بہ کے نا چک دیاں بیٹھیاں اے سب یار دوست اب آپ جتنے بھی سنگت ساتھ سارے وسیب بھی سارے سریکی وسیب والے سنگت ہے جڑی اپنے آپ دے کماں دے ویندے پین کہ جیویں کہ اساں آپ کام تے آ چکے سے اپنے کھوکھے دے تے باقی اساں اپنا ولاگ بھی ماسلہ اسٹارٹ کر گئی دے پاک ویلیج لائف دی آواز کو گھن آئے سے تے تساں اندے نال سپورٹ کرے سو محبتاں دیکھے سو تے تو کوئی پیاری پیاری آواز سنوے سوراں دے ویلیج لائف خوبصورت نظارے دیکھے سوراں دے تے تساں سارے دے دے پہ فیس بک پیج دے ساری ویڈیو اوگو بھی فالو کرے سو اوہے سلیم کھوکھے والے دا فیس بک پیج اتھے بھی محبتاں دے سو اپݨیاں پیاریاں جیاں کیونکہ ہر آوݨ آلا ولاگ تہاکوں سرائیکی نظاریاں دا ایویں ݙیکھݨ کوں ملسی رہندا دھند چک ساݙے علاقے دھند آئی ہوئی ہے ٹھڈ پئے گئی ہے ٹھڈ دا بس زوراں دے پئے گئی ہے کوٹیاں جرسیاں اپر لہاوݨ دا ناں شاں کینی کریندے تے باقی کریسی اللہ چنگائی راسو نال نال دبنگ ولاگ کریسو ظالم خوبصورت جیاں راسو مس نہیں کرنا ولاگ سلون والا سردی دی وجہ توں غائب تھی گئے کوئی پتہ نہیں کتھے تے کتھے نہیں بقلہ مساں آپ خود کلے ہونے ہن تے روزی روٹی کرینے ہیں ولاگ وی اپنے بنائے سو پیارے جے بھرا تہاڈا سپیشل پرسن ہے محنت فل کریندا پے سپورٹ تساں کرنی ہے کامیابی دی منزل تساں دکھاونی ہے ساری ویڈیو واچ کرے سو دلو واچ کرے سو لو یو ٹو تھی گیا باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو ویلکم سنگت خوش آمدید آ گئی ہے گرم گرم چائے سردی دے سن نظارے تے آئے ہائے چاہ سنگت آ گئی چاہ پیندے وے تے آؤ جی بسم اللہ نہ تھا ولا تھوڑا بھرا پیسی کلہ کلہ چائے تے آئے ہائے باقی میں نال جڑے رہو ماپتاں کریندے رہو برادر اللہ شپاش کر کے روزی روٹی کریندہ بیٹھے ہیں

ہڈیاں بچ گئین کلیاں تے بٹیاں شٹیاں کرویندا ودے تے قذرتو پہلے میں کوئی علم ایدا لیکن قذرتو ویڈیو دے وچ میں ویڈیو بلاگ بنیندا بیٹھا ہم دے آ گئے دے ول میں پوچھ میں ویڈیو ویڈیو دے وچ نہیں آیا ہو بٹ میں گھن گھن ایسی ہوں دا چلو اللہ بھلا کرے اللہ پاک صحت دی بات صحیح دے باقی ہے کپ چائے تے آئے ہائے ہائے جڑے راسو نال نال ویور دیکھا ہے ویور پن دی گھا کو بھی وڈو بندے چویندے پیا بٹ اصل نہ وہ آن دوئے بال نہ اس گل انہاں کو نہیں چبدا پیا

مال گاڑی۔ کیا بات ہے سنگت۔ بھلا چیک کرو سنگت اتے ہر بوگی دے اتے لکھائی تھئی ہوئی ہے پیاری جئیں۔ اپنے نظارے سرائیکی دے ماشاءاللہ اساں ولاگ دی کنٹینیو کر کے واپسی آ گئے اسے۔ لوگ فصلاں چوں گھا پٹھا کٹن آلے آئے ودن ہک بزرگ ہوری کٹ کے چلے گئن تے باقی بائے آ ویسن عن قریب۔ تے باقی چوک دا نظارہ اوویں ہے ساڈا پیارا پیارا۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بکریاں چگدیاں ودین تے چھوٹے چھوٹے بال سائیکل چلائی ودن تے ایڈو اپنا کھوکھا بکلم لیٹنگ۔ انگ آلا فل پروٹوکول تے جگ مگاندا پئے تے بھرا اپنا آ گئے پیارے جئے نظاریاں دے نال نال وال تے تاکو امید ہے کہ سارے سریکی ویلاگ پسند آندے ہو سن تاکو سریکی کلچر دی سخاوت پسند آندے ہو سی خوبصورت جئے نظارے تے اپنے پیارے پیارے ایور سارے کو سریکی نظارے یہ کچھ ان والا تاکو ان تو بعد تاکو پتہ ہے کہ توڑا بھرا آپ سپیشل پرسن ہے کہ نہیں سفر کر نہیں سکتا تے نال آج دے دورے کو گھن کے منجنہ لائے گا نگال سیدھی جائیں ہیں آپ محنت اتھاں ہی کریندے تھوڑی باتی جیڑی وی تھی ویندی تاکو پیارے پیارے نظارے تے پیارے پیارے سین دکھا چھوڑیندے رہنے ہیں تے باقی کوئی ساڑے کول کوئی غلطی کوئی پھاٹا کھول گئے ٹریفک آون لگ گئی چیک کرو سنگا تے تیڑیاں اکھیاں میں امان امان اگلے چائی لئی آنے تے باقی سنگا تے اساں فول کوشش کریندے ہونے تاکو ساڑے ولاگ پسند آئے کرن سرے کی نظارے ہونے ساڑے تے خوبصورت جانن مصیبت آ گئے سنگت تے باقی سنگت او بندہ وچ آ گئے میں خواہ مخواہ بیں بیں تے او گیا کراس تھی تے باقی اپاں ولاگ کی طرف ولا آ گیا سے ولاگ کیونکہ ٹرین گاڑی آ گئی ہے نا عوام آمد و رفت جاری تھی گئی ہے گزرن دگرن بگرن کر دی عوام نے تے باقی اپاں ماشاءاللہ اپنے پیارے نظارے سریکی تے ویلیج لائف دی پیاری پیاری آواز تے اپنا بھرا سلیم کھوکھے آلا تے باقی میں جوائن کی دی رکھ کرو مابتا نیندے رہ کرو سپورٹ کریندے رہ کرو تے ولا کوئی ساڈے کول غلطی کوتاہی تھئی ہووے تے اساں کوں ڈیسو معذرت اساں اج دے ولاگ نال گھنسوں اتھائیں اجازتاں ولا ملسوں خوبصورت جے سلاکی سرائیکی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے اپنے خوبصورت جے لائک سبسکرائب فالو کر چھوڑیسو فیس بک پیج وی فالو کریسو سلیم کھوکھیال اللہ حافظ۔